Nyadi ke sekali tu kitai begulai baru ba cherita misteri Lubok Guci tauka Bulan Bintang. Tusun ke tiga belas kitai ke sekali tu bala peninga. Nyadi beketu meh cherita misteri Lubok Guci tauka Bulan Bintang tusun ke tiga belas ke sekali tu bala peninga semua. Selemai-lemai nya sida tiga duduk aja ba ruai tuai rumah. Enda berasai nyu malam ga hari. Nyau baka bisi utai ke dianti. Endang amat, endang sigi bisi utai dianti ga tudi mar ku jerita. Taja pia iya enda madah ngagai baki hai dua iku nya. Iya sigi nemu, iya mega ulih ngasaika utai nya sigi ka ngayanka diri ngagai sida iya. Au enda lama udah nya, dinga munyi utai tekerup di dinga sida iya dia. Bunyi baka ke tebabek perabung ko jerita, meda baka nya dulu agi tudah imat tua angkat. Iya seduai ditu dulu, anem indah seduai sebedau ku datai. Nya aja pesan imat ngagai Teguh enggau Telajan. Seduai apan lalu bediri aja. laban ke bela ninga munyi utai nya tadi. Imat lalu belanak tama ke bilik. Pia iya lalu nyengkauka nyabur ke dikait iya ba tiang tengah tadi. Pia mega iya lalu belanda ke sadau. Peda aya iya sigi udah bediri megai nyabur Imat tu tadi ku Jelita. Dia ditu udah tegong tu nyu baka kingka ke jaku Imat. Engka puas deda agi dia menya tadi. Eh ditu dulu dah kih. Aku bisi utai ka damai. Ko iya lalu belanda ngagai bilik sida iya laban ke nentu jauh semina sepiak nya aja. Enda sempat udah telajan tungka nyaut, peda udah datai baru ke tegung ke mai nyabur dua iti lalu siti disuak iya ngagai telajan. Ni nemu munsuh ke ini. Lanjur parai metua pandap orang nadai kena bebalas. Ko tegung madah ngagai tudah telajan, Seduai iya sama bediri aja ba mua pintu, beratika engka bisi orang ke mansa. Imbah tu tadi, sempat iya ngasuh aya iya nganti ba baruh. Ditu dih aya, aku niki ke atas. Pia ku Tudi Imat lalu belanda. Baka kena niki tangga Imat ku jerita, meda nyudah datai gia disadau din. Nya maya iya meda nya bebengap aja, baka kena pechaya meda pengawa imat nya tadi. Sida sebilik sigi udah dibai indai iya belalai dalam kibung. Nya bekedugau aja sida dalam kibung. Au datai imat besadau din, dinga bedegum bunyi utai nya. Terengkah ke ba tanah tengah laman. Meda baka nya nurun baru ke tudah imba tu. Apo. Nama deka main enggau aku pia? Ko Imat bejako bedalam ati iya din. Anang mindah ari bilik tu dih aya. Pia ko tudah Imat tu sempat madah ngagai aya iya ngambi kena mindah ari bilik nya. Aya iya enda memunyi aja semina nitih aja utai ko Imat nya. Pansut imbak tu keruai, peda iya telajan enggau Tegong sigi udah bediri ba penyurai mula ni utai ke bedegum ba tengah laman nya tadi. Laban seduai iya mega sama ninga munyi utai ke muai diri ari atas nya tadi. Sida tiga agi ke ginau merening ke tanah. Malam nya tampai amat utai di tanah dipeda laban terang pancha bulan. Tang sida iya nadai ga meda utai ke bedegum nya tadi, Enti nitih ko munyi nya tadi, sida iya ulih melaba ko utai nya sigi besai. Iya nama nurung kin kitai tiga ke iya? ko Telajan nanya Imat. Sempat peda Imat tu nyeling, lalu meda seduai nya bisi megai nyabuh siti siku. Enda ibuh mah ke iya. Engka iya empai ka ngayan kediri ngagai kitai. Layak ka aja. Awai ai rindang dulu. Ku Imat nyaut tudah telajar nya tadi. Iya sigi nemu, utai nya sigi sengaja ka ngumpan sida iya, awek ke rindang ngiga ke tanah. Maya sida iya limpang ngagai sebelah tanah, dia di utai nya deka beambi ulih. Au nasib ga piki Imat datai dia ga malam nya. Au udah nya sida sama ngenuduk diri baru ga ba ruai. Sekali tu inai Imat ga pansut ke ruai. Datai nambih akai kopi ke badan kendi ke ditunga sida iya tiga dia. Duduk enda lama indai iya dia. Taja pan bisi ati nangi baka ke bela ninga utai nya tadi. Tang iya dia amat sinu ke anih iya Imat. Nama bejaga ditu kita tiga Wat? ko indai iya nanya Imat. Au, kira pia meh indai. Ko Tudai Himat tu nyaut indai iya. Iya sigi nemu indai iya ngembuan pengirau ati. Laban ari kemari iya meda mua indai iya tak lain aja. Nama seduai dei ngau Wat Itou Igat? Ko iya ke nanya tegur enggau telajan. Au enggau ditu meh kami duai ibu. Pia ku telajan nyaut ibu iya nya. Nadai kami seduai ke ngelak ke napi utai kediri ibu, ko tudah tegung ke nyaut indai Imbat. Nyau berasai lantang ke ati indai Imbat din laban kudah ninga jaku seduai nya tadi. Laban Imbat enda kediri agi, bisi seduai enggau iya besaup napi utai ke nyadi. Udah nya indai, enda lama deh ditu. Tama ke bilik baru deh enggau sida Adien. Ko tu deh Imat ngai meda indai lama ngayan kediri diruai maya nya. Au indai iya pelalu angkat tama ke bilik. Sida ke di bilik pan nyau ngai ti endok. Ngai ti endok laban ke agi nangi. Pia mega Bulan enggau Bintang enda deh asuh indai pansut ari kibung. Au sida iya duduk ba kedugau aja ba tisi kibung. Au lalu dineh kinih mai ai kopi kena ngerinang mata. Aki ah. Irau maan ati aku nama orang bukai enda begau. Ko Tudah Tegong mantaika pengirau ati iya. Nyau pengelama sida kena bejaku nya meh Tudah Tegong tu nyau nanya Imbat. Nama malam kemari. Kita bisi ninga utai munyi baka tu? Ko Imat genyo nanya sida iya. Nadai iya. Pia ko seduai sertai nyaut. Enti aku bisi ninga aki iya. Nah patut sekali aku nengesah kita aki iya. Ko Tegong nyu nyaut baru. Nya meh penyelai iya ko jerita. Orang bilik sepiak-sepiak nadai ninga utai ke memunyi nadai nemu utai ke nyadi. Enti sida iya ninga, enda patut ga sida iya enda begau ninga utai ke ngeraya nya tadi. Ga nama iya antu jai? Ko Imat bejaku baka ke pedis ati. Au sapa enda pedis ati? Pedis ati bangat ditundi utai ngeraya nya. Enti terus pansuk lalu bepantap. Nya meh mesapa alah parai ga. Tu enda. Nyau baka ke mai imat main. Enti takut, kapa ka datai mungkal orang. Au nemu kita penatai tu udah dinggai. Dinggai tu ku jerita datai ukai ka bebunuh. Ukai mega ka ngayau, pia mega ukai ka bemunsuh. Dingai tu datai nyentuk ke mimpi, Dasuh antu ngambi bintang ke bini iya. Awak ke bini iya badu agi punas badu agi rengkal. Baru seduai iya ulih bisi anak. Ko jerita, bini Dingai kala belaya enggau bunsu Nyemayal. Lalu disumpah Bunsu Nyemayal punas segai agi iya enda badu rengkal. Dingai tu ku jerita, enda tau enda jadi enggau bini iya Dara Uli. Laban seduai sigi udah disabung jadi ari sama dalam kandung indai seduai suba. Enti seduai enda jadi, menua sida deka bemunsuh lalu bekayau sama diri. Raya pemedis Dingai ngematika sumpah Bunsu Nyemayal nya. Nyau iya baka ke mungkal menua mensia. Sida iya mega sigi nemu rita peturun Aki Selimpi sigi ditulung Bungai Nuing, orang ke rengkal empu. Tang meh bintang tu enda rengkal, taja baka nama penguji nguti iya. Iya ulih ngawa semua enggau penemu ke dikembuan iya ari ada. Bintang tu ku jerita, bisi ngembuan batu pementas digenggam iya bai iya ari ada. Nya meh iya dipilih antu, laban iya aja ulih ngematika sumpah bunsu nyemayal nya. Semina sida sebilik aja ke nemu. Laban udah berapa kali aki iya datai dalam mimpi mekat sida iya. Lalu aki iya bendar meka Imat ngasuh ngemata nyaga bintang ai ke ditaban ke Dingai. Enti ulih ditaban ke Dingai, pedis agi sida iya ke ngiga bintang ila. Au maya ingatka jaku aki iya nya, Nyau bah api-api pemedih ati tudah imat ko jerita. Tang laban imat tu ko jerita, iya mega sigi udah dikebat kenu sebai lambal buok iya. Di tanchang ke sebai ba lengan kiba enggau lengan kanan tudah imat tu, nadai sapa ulih meda nya ko jerita. Nya ke ngasoh iya ulih ngetu ke pemangih imat. Pia mega iya enda nentu ulih dikerakal bala munsuh. Au bisi maya ila kitai nusi hari ni penatai endur sebai, ngelala kita sapa endur sebai, endur sebai meh menyadi telajan. Ya, pedinga semua nyadi cherita misteri lubuh guci tauka bulan bintang dilengkaka aku naka tu dulu. Au ngarapka kitai betemu baru. Au nyaja bala peninga nadai jaku bukai semina meri terima kasih. Mupuk dulu aku.